Il-figura ta' San Duminku toħodna tmien sekli il-bot. Però il-karizma, l-ideal, Il-missjoni ta' San Duminku ġġibna fil-ħajja tagħna preżenti. Għalkemm għaddew tmien mitt sena u dak li qed niċċelebraw dan il-Ġublew mit-twaqqif tal-Ordni, malkemm għadda dana ż-żmien, il-kariżma u l-ideal ta' San Duminku għadhom ħajjin fil-ġurnata tal-lum. Hija storja. L-Ordni bħal kull bniedem għadda minn diffikultajiet, kellu l-kriżi tiegħu, imma wkoll dik il-siġra li żera' San Duminku tat ħafna frott f'diversi sekli u dan il-frott għadna nħossuh sal-ġurnata tal-lum. Aħna Dumnikani, biex inkunu vera Dumnikani, irridu mhux biss insegwu l-passi ta' Missierna San Duminku, imma rridu dejjem nattwalizzawh skont iż-żminijiet li nkunu qegħdin fihom. Nafu li San Duminku waqqaf ordni tal-predikaturi Il-Knisja minnha nfisha, li hija missjunarja, il-missjoni prinċipali tagħha hija li xxandar il-Kelma ta' Alla. Però aħna, għalkemm il-Knisja tippriedka, u llum kull saċerdot reliġjuż ixxandar il-Kelma, però aħna l-predikazzjoni tagħna hija hija differenti, fis-sens li, Il-pedament għal dina il-predikazzjoni aħna naqsmuh fi tlieta. Mela, il-predikazzjoni hija frott ta' dan l-għeruq li huwa it-talb, l-istudju u l-ħajja komunitarja. Jekk aħna nħallu xi waħda minn dawn it-tlieta, il-predikazzjoni tagħna ma tkunx Dominikana. U għalhekk issa naraw ftit xiġifieri titlob bliema mod biex ikun propju Għeruq, bażi, pedament għall-predikazzjoni tagħna, x'jiġifieri tistudja biex inkunu qed nippreparaw ħalli dak li nistudjaw inxandruh permezz tal-Kelma ta' Alla u x'jiġifieri ngħixu f'ħajja komunitarja. L-ewwel pedament li ħallielna San Duminku biex aħna nkunu nistgħu nxandru l-kelma ta' Alla lil ħaddieħor huwa t-talb. San Duminku kien jgħaddi iljieli jitlob, anzi l-istorja tgħidilna li bil-lejl kien jitlob waqt li matul il-ġurnata huwa kien ixandar. il-Kelma t'Alla lil ħaddieħor. Għaliex it-talb? Il għaliex fit-talb aħna nitkellmu ma' Alla, niddjalogaw ma' Alla, nikkontemplawh u nirċievu l-grazzja biex aħna nkunu nistgħu inxandru l-kelma. Din hija l-kariżma ta' San Duminku li kien jidħol f'kuntatt ma' Alla Imma lil Alla ma jħallihx biss għalih ikun jista' jxandru l-ħaddieħor permezz tal-predikazzjoni. Għalhekk din hija l-ewwel pedament, dan huwa l-iktar parti essenzjali li aħna nimmeditaw lil Ġesù. Aħna nitolbu b'mod personali għaliex it-talb jirrikjedi li nidħlu f'armonija ma' Alla biex nirċievu din il-grazzja, il-kariżma biex inkunu nistgħu nxandruh. Imma wkoll aħna bħala reliġjużi u dak li rrid San Duminku nitolbu bħala komunità. Għaliex F'dak il-mument hemm l-għaqda bejnietna, l-għaqda mal-Ordni Dumnikan u l-għaqda mal-Knisja. Għalhekk dan huwa essenzjali għalina, id-Dumnikan illi ma jitlobx ma jistax ixandar dak li għandu f'qalbu, ma jistax ixandar din il-kelma illi tikber fina, ma nistgħux ngħadduha lil ħaddieħor. Jekk l-ewwel aħna ma jkollniex dan il-kuntatt ma' Alla. Mela wieħed mill-pedamenti biex aħna nkunu nistgħu inxandru il-kelma ta' Alla huwa l-istudju. Imma stib ta' studju San Duminku riedna illi aħna nistudjaw u nikkontemplaw il-Kelma ta' Alla biex aħna nkunu nistgħu nxandruha. Illum il-ġurnata l-ordni ma jippermettix biss studju tal-Bibbja jew filosofija u teoloġija, imma llum Iħeġġiġna biex nistudjaw xjenzi oħra biex hekk il-komunikazzjoni tagħna mal-bniedem tal-lum tkun iktar faċli u l-Kelma ta' Alla nkunu nistgħu nxandruha għaż-żminijiet tal-lum, għall-ġenerazzjoni tal-lum, għas-sitwazzjoni soċjali, politika tal-lum. Forsi aħna nagħtu l-impressjoni li huwa ordni intellettwali imma Aħna ma rridux nistudjaw biex ikollna degrees eh, ittri wara simna. Id-dottorat jew il-masters jew eh, eh, degrees oħra. L-importanti li aħna nkunu nistgħu nilħqu kull ġenerazzjoni, kull eh, situazzjoni fil-ħajja tagħna. Difatti aħna rridu nippretkaw kemm li żgħar, kemm li żgħażagħ, kemm lil ħaddiema, kemm in-nies fqar, kemm in-nies sinjuri, l-importanti li l-kelma ta' Alla tasal għand kulħadd. U bil-lingwaġġ li n-nies eh, ikunu jistgħu jifmu u jgħixu l-kelma ta' Alla. San Duminku kien jinsisti li aħna nikkontemplaw il-kelma ta' Alla biex imbagħad mhux inżommuha għalina imma naqsmuha u inxandruha lil ħaddieħor. It-tielet pedament li poġġinna San Dominku biex aħna nkunu preparati ħalli inxandru l-kelma ta' Alla fil-predikazzjoni hija l-ħajja komunitarja. Forsi tgħiduli x'għandha x'taqsam mal-predikazzjoni. Imma l-predikazzjoni hija frott ukoll tal-ħajja li ngħixu flimkien. Il għaliex propju fil-ħajja komunitarja aħna naqsmu l-ideat tagħna, nitgħallmu inħobbu lil xulxin, Nitgħallmu naħfru 'l xulxin, il-familja tagħna hija l-ħajja komunitarja. Il-komunità hija fejn aħna nistudjaw flimkien, nitolbu flimkien, naqsmu ideat ħalli nkunu preparati nwasslu din il-kelma ta' Alla. U għalhekk San Duminku jsostni din l-idea li nkunu dejjem, dejjem flimkien, ħalli b'hekk inkunu iktar ippreparati ħalli nxandru din il-kelma. Il-frott ta' dawn it-tliet pedamenti li rajna, jiġifieri tat-talb, tal-istudju u tal-ħajja komunitarja, il-frott ta' dawn huwa il-predikazzjoni li hija l-missjoni prinċipali tad-Dumnikan. Imma San Duminku hekk ried. Il-predikazzjoni, b'differenza, hi għaliex hija frott ta' dawn it-tliet pedamenti. Ma jistax ikollna predikazzjoni Dumnikana jekk aħna inħallu xi ħaġa barra minn dawn it-tliet pedamenti. Il-predikazzjoni tagħna ngħidu lil min se nippritkaw, lil min se nxandru l-kelma ta' Alla. San Duminku ma llimitax, ma poġġiniex ħitan, imma nistgħu nippritkaw kull fejn għandna l-ispazju. Illum nużaw mezzi moderni biex iwasslu l-kelma, mezzi moderni għandna kemm trid illum il-ġurnata, kemm televiżjoni, radio, kemm internet, bil-kotba, billi nikdbu, gazzetti, dawn huma kollha mezzi li aħna nużaw biex inwasslu l-kelma. Imma fej, kif għadna aħna m'għandniex limitazzjoni, fej għan inħolqu spazju aħna lesti li nxandru l-kelma. Għalik nxandru għom fl-iskejjel, nxandru l-kelma tagħna fl-università, Inxandru l-kelma ta' Alla fost il-fqar f'ċirkustanzi eh, li jippermettunna li aħna eh, nalmu u nwasslu il-vera kelma ta' Alla. Għalhekk inħajru wkoll żgħażagħ li huma lesti biex jidħlu għal din il-missjoni tant importanti fil-ħajja tagħna llum il għaliex jekk fi żmien San Dominku kienet teżisti l-ereżija illum ukoll għandna ħafna ereżiji illi aħna bil-kelma, bil-verità illi kif jgħidilna San Dominku Aħna inkissru dawn l-ereżiji. Li nibnu fil-qalb tal-bniedem dan l-għatx għal Alla, Alla veru illi ma nistgħux ngħaddu mingħajru.